Сәлам, кадерле дуслар! Эфирда янәдән сер итеп кенә тапшыруының чираттагы чыгарылышы һәм мин алып баручы Роза Хайруллина. Дусларым, күптән түгел генә без э, сезнең белән бөек шәхесебез, халкыбызны үзенең матур иҗаты белән шатландыручы, матур мәгънәле шигырьләр язып, аларга моңлы көйләр иҗат итүче Мидхат Абдельманов белән татлы әңгәмә тәкъдим иткән идек. Һәм әңгәмә барышында Озакламый аның 75 яшенә багышланган бик матур күңелле юбилей концерты оештырылачагы турында да сезгә сөйләгән идек. Менә ниһаять бүген 28 март Башкортстан концертлар залы берничә минуттан Мидхәт абыйның 75 яшек юбилеена арналган матур зур тамаша башлана. Бу концертта, әлбәттә, бик Популяр җырчылар белә беррәттән яшь, көчле талант ияләре дә үзләренең чыгышлары белән бәйрәмгә нур өстиячәкләр. Ә әлегә инде сезне, әлбәттә, кызыклы сәхнә артына чакырабыз. Репетицияләрен күреп китик безнең артистларыбызның. Һәм инде юбилей булгач, бәйрәмгә, әлбәттә, юбилярның якыннары, туганнары,

Композитор, язучы Митхат Абдимановның юбилей кичәсенә әзерлек алдан ук бик кызу барды. Башкортстан концертлар залына килеп керү белән фойе бизәлеше дә күз явын алып торырлык иде. Килгән кунакларга, тамашачыларга тәмле ризыклар татырга, татлы эчемлекләр эчәргә, фотозонада фотога төшү мөмкинчелеге дә оештырылган иде. Әйтергә кирәк, бу көнне концерт күрергә килгән тамашачылар белән бер рәттән Митхат абыйның бик күп туганнары да аны котларга, һәм тамаша карага килгәннәр. Без концерт барышында җырчыларга Митхат абый турында фикерләрен, теләкләрен әйтергә мөмкинчелек бирдек.
Мидхәт абый Әбделманов исемен ишетүгә бөтен кеше аны җырчы буларак беләдер дип уйлыйм. Чөнки ул үзе дә гомер буе э, җырлар белән шөгыльләнгән. Бик авыр хезмәттә, төзелештә эшләвенә карамастан, ул шигърияткә урау юллар белән килеп тә менә шушындый бүгенге көнгә матур уңышларга иреште. Ул э, иҗади эшчәнлеген бары 2002 елда гына башлый. Менә әле 15 кенә ел үткән дигән сүз. Ә кайберәүләр бит инде гомер буе эшләп тә бу уңышларга ирешә алмый. Ә аның җырлары беренче ишетелүдә үк популяр булып китә. Ни өчен? Без аның белән бу темага сөйләшеп утырганыбыз бар. Э, Мидхәт абый әйтә торган иде, әгәр үзеңнең күңелеңдә туса, үзең кичереш, үзең кичергән вакыйгалардан, кичерешләрдән торса шигъри юллар, аларга үзеннән-үзе көй салына һәм алар кеше күңеленә барып җитә, ди торган иде. Менә аның чынлап та гап-гади генә Эчтәлекле аның шигырьләре, хәтта аның шигырь китаплары да юк бугай әле. Әнә ул барысын да э, композиторлар аның сүзләренә э, җыр язып, ул үзе күбесенә җыр язып, үзе үк шуларны җырлап йөреп, туган моңнар алар. Шуңа күрә алар бөтен кешенең күңеленә барып җитә, популярлашып китә. Аны бит инде безнең Башкортстанда гына түгел, Татарстанда, хәтта аннан читтә дә, кайда башкорт, татар халкы яши, тыңлап моңланалар, сагынып җырлыйлар. Мидхәт абый белән э, инде күптәннән таныш, дөресен әйткәндә, ничә еллар икән шутлаганым да юк. Э, безнең э, берничә җыр инде теге әйтәләр бит иҗат җимешләре дип безнең бар ул һәм менә Гөлназ Асаева белән дә без җырладык дуэт Чулпаным булсаң гына ул тамашачыларыбызга киң таралды. Һәм ул җырны сорап та җырлаталар, халык үзе дә яратып җырлый. Димәк, композитор үз эшен дөрес эшли, ул җырның мәгънәсендә, ул теге сүзләрен үзе яза, теге тормышчан аның сүзләре, теге милләт өчен дә борчылып яза, туган якны яратып яза, сөйгән ярларына сөйлисе дә юк инде. Менә бүген дә өр-яңа менә табаннан төште генә дисәң дә була сагынулар дигән җырны тамашачыга тәкъдим иттек. Бу җырда туган якка булган мәхәббәт, туган яксыз яшәп булмый һәм туган якны сагынып зар кичмичә, ә менә читне ташла да туган ягыңа кайт дигән мәгънәле менә шундый җыр башкарып чыктык. Аллага шөкер, менә бүген дебют булды. Киләчәктә дә Алла бирса әле Мидхәт абый белән Яңадан яңа матур җырлар белән тамашачыларыбызны шатландырып, куандырып, тагы да сәнгатебезгә үз өлешебезне Алла бирсә кертербез.
Мидхәт абыйның хезмәт юлын бәяләп, республикабыз җитәкчеләре дә сәхнәгә менеп, мактау сүзләренә күмеп, бүләкләр тапшырдылар. Һез инде бүгенге көндә безнең республикала гына түгел, ә башка төбәктәрдә лә танылган шагыйрь, композитор, һезең җырларыгызы

Бар булыгыз, исәнлек һаулык сезгә. Менә безнең комитет рәисе, беләһегез уны, Гилмудинов Илдар Ирек улы. Ул үзе Татарстан депутаты. Менә сезгә шундый матур рәхмәт хаты җибәрде.

Ысынлап та шулай. Ә инде хәзерге көндә менә базар экономикаһы менән бүгенге көн шартларында сәнгать ниндидер хатлыкка әйләнде, хатуга әйләнде, алып хатуга әйләнде. Һәм уның кайбер очракта хәтта уның тәме лә юк. Ә Мидхәт агайның җырлары һәрберсенең тәме бар, уның һәрберсенең йөрәге бар, уның күңеле бар. Менә шул ягы менән аерылып тора. Ә быга инде уның ысын күңеленнән язып сыккан, ысын күңеленнән ярып сыккан җырлары быга дәлил. Шуңа күрә Михат абыйга мин бик нык рәхмәтлемен. Уның шундай матур җырларын ул миңа ничектер җырлап карале итеп кенә биргән бит инде. Ул халык күңеленә үтеп инде. Менә шул ягы белән мин уга рәхмәтлемен. Аллаһы боерһа, Михат абыйга озын озак гомерләр,

Медхат абыйны шушы матур э, юбилей белән тәбрик итәсе килә. Аңа беренчедән исәнлек саулык. Ул инде һәр кем ул саулыкны теләгәндер. Һәм инде озын-озын иҗади уңышлар да аңа э, киләчәктә дә шундый матур җырлар. 15 елдан ашу белән инде э, шул 15 еллар үтеп киткән. Менә ул ничек 15 ел элек шундый энергичный Настырный дип әйтергә кирәк. Ул э, үзенең фикерен җиткерә белә, э, яшьләр белән сөйләшә белә, дипломатиясе бар, халык белән бик матур аралаша. Аны менә инде бүгенге килгән артистлар да һәммәсе дә үз дәүәтисе кебек, үз бабасы кебек, э, үз дусты кебек кенә түгел, менә чын күңелдән, чын йөрәктән шулай килгән кешеләр. Артистлар да ул, халык та шулай. Шуңа күрә менә шушы җылылык, Дуслык җылылыгы, тамашачы арасында булган җылылык Мидхат абыйга озын-озын еллар әле дәвам итсен. Һәм инде һәрвакыт шулай теге яшьләрчә аның күңеле 18-дә, һәрвакыт шаяра да белә, вакытында ниндидер дөрес юлга, ниндидер советлар, теге киңәшләр белән дә һәрвакытта Теге коры гына түгел, э, чын иттереп, чын дусларча иттереп, абыйлар иттер, чын абый кебек э, юл күрсәтә торган кеше. Аның э, киләчәктә шушы кояш нуры кебек яктыртып торган аның иҗаты да булсын. Янында Хәлил апа белән тормыш иптәше балаларының, оныкларының игелеген күреп, тигезлектә озын-озын гомер яшәргә Ходай насып итсен. Митхат Мәҗитовичка Зур иҗат йомышлары, озын иҗат гомере телим һәм калган гомерен сау-сәламәт булып, бәхетле, шатлыклы, куанычта яшәргә насыйп булсын. Мидхәт абый белән без инде күп еллар иҗатташ дуслар. Иҗатташ дуслар бер яктан һәм икенче яктан без инде тормышта да аның белән аралашып яшибез. Һәрвакыт телефоннан сөйләшеп, ул Казанга килсә, мин Уфага килсәм, аралашабыз. Мин аны менә шушындый йомшак күңелле, шундый ярдәмчел кеше буларак беләм. Һәрвакыт аның белән төрле киңәшләшергә була. Теләсә нинди темага сөйләшергә була Мидхәт абый белән. Аңардан һәрвакыт ниндидер менә э, таяныч тормышта, ниндидер ярдәм, ниндидер киңәш табасың аңарга. Үзеңнең борчыган сорауларга ул сиңа ярдәм итә әгәр инде сорасаң. Шуңа күрә мин менә шундый затлы кеше белән, Мидхәт абый кебек затлы кеше белән дус булуыма, аралашуыма, иҗатташ дус булуыма бик шатмын, горурланам. Аның Җырлары мине үзенә игътибар гаҗәлеп итте. Мин аны беренче танышкач та миңа җырлар предлагать иткәч, мин аны караган идем. Аның халыкчан, моңлы җырлары да күп. Минем репертуарда берничә моңлы җырлары бар һәм инде дәртле җырлар, яшьләрчә дип әйтәм инде мин аны. Мин менә һәрвакыт шаккатам, шушы яшендә Мидхәт абый ничек шат күңелле, ничек яшь, дәртле булырга кирәк йөрәк белән, шулай бит, күңеле яшь. Аның менә Төймә төймә дигән җырын җырлыйм мин, Дисәнә дигән һәм башка шундый менә Асаев Рөстәм белән безнең башкара торган Исеңдәме дигән дуэтыбыз бар. Алар бөтенесе дә дәртле, шундый тормышчан җырлар. Һәрвакыт мин әле менә үземнең концертка килгән иде ул юбилей концертына Казанда да, шунда да аптырадым. Каян чыга икән шушы яшьтәге кешегә шул хәтле яшьләр кебек, яшьләр, яшьләрдә генә була торган дәрт дип. Һәрвакыт шулай дәртле булсын.

Менә Казанда яшәгәч, э, без Башкортстаннан килгән үзебезнең якташларыбызны һәрвакыт җылы итеп кабул итәбез. Ул Казанга килсә, шундук шылтыратышабыз, бергәләп җыелышабыз. Менә иҗатташ дусларым, якташларым Рөстәм Асаевлар анда, баянчы Илфат Шаиховлар белән э, кем Мидхат абыйны белә, барыбыз да җыелабыз, аның белән утырып чәйләр эчәбез. Шул вакытта инде Мидхәт абый үзенең яңа шигырьләрен күрсәтә, ниндидер яңа идеяларын, җырларын күрсәтә. Кемгә нинди җыр ошый, шунда ук алып калабыз инде. Мин бик сокланам Мидхәт абый белән, Мидхәт абыйның менә шы тормышка карашы белән, шундый өлкән э, яшенә карамастан, ул хаман, хаман янып яши, үзенең менә яңа язган җырындагы Ялкын дигән җырындагы кебек, хаман ялкынлы булып яши. Ул нидер эзләнә хаман. Шундый булырга үзем дә хыялланам менә. Картайган көннәрдә, әлбәттә, телим инде Мидхәт абыйга тагын да тагын матур, матур җырлар язсын иде. Бүген көндә бик күп языла җырлар, шигырьләр теге шырт-пырт дип әйтергә теге мәхәббәт турында ике көнлек җырлар. Һәм Мидхәт абыйның сүзләре дә, җырлары да аның эчтәлек, эчтәлекле, бик тирән мәгънәле җырлар һәм шулай ук безгә җырчыга җырларга бар анда. Урысча әйткәндә там есть что попеть. Шуңа күрә андый язучылар, андый энтузиаст дип әйтер идем инде. Әлбәттә, ул бит инде моның белән акча эшләми, моның белән ул үзенең җанын, үзенең рухына байлык таба, ризык таба. Чөнки тән ризыгы белән генә яшәп булмый, кешегә күңел байлыгы да кирәк. Менә шуның артыннан сагынып, тартышып, тырмашып йөри торган кеше ул. Бик зур рәхмәтле мин аңа. Билгыз әфәнде бит инде ул Төзүче үзенең һөнәре буенча менә хәзерге шушы соңгы елларда аның инде шагыйрьлек һәм музыкантлык таланты, былай әйткәндә, теге буылып яткан чишмәдән ургылып чыккан э, су шикелле, фонтан шикелле бәреп чыкты. Мин инде аның иҗатын әйбәт беләм, чөнки җырларын караганым бар иде менә икенче э, китабының китабының баш сүзендә мин язган идем бөтен шушы иҗатын барлап дигәндә менә гаҗәеп матур шушы концерт бара күп җырчылар бик матур җырчылар шул үзе тавышына карап сайлаган ул да бер үзенә күрә талант чөнки җыр язганда э, композитор ал ишетергә тиеш кемгә бирсә җыр китә кемгә бирсә җыр яңгырый менә аңарда шушы тоемлык та бар менә Кешедә әгәр дә күңелендә шундый рухи көч булса, иҗат ташып торса, ул озак яшәячәк. Мин аңа әле алда да, яңадан да 75 яшен йөгереп-йөгереп яшәр әле дип уйлыйм. Кайда йөрсәм дә, ниләр күрсәм дә, тик.

Нинди көн күререн
Мидхат абыйны якташлар, авылдашлар бик хөрмәт итәләр, чөнки ул э, мәчет э, төзеде, э, күп хәйрия концертларын оештырды. Шул Мидхат абыйга ныклы-ныклы саулык, озын гомерләр телибез һәм без аны яратабыз. Ул бик шундый ярдәмчел кеше, электән үк мин аны ничәмә еллар беләм инде, концертлар организовать иткәндә дә ул шулай өйрәтеп безне э, дөрес юлга бастырып э, йөрде бит инде. Менә бүгенге көнгә хәтле без аның белән дусбыз. Менә бүген шундый матур концерт бара, тулы заллар. Инде аның җырларына килгәндә инде ул шундый мәгънәле, теге туган як, шундый патриотический, Башкортостан, менә шундый җырларны яза бит инде әле ул. Менә миңа да бер җыр язды. Ул инде менә тимер чыбыклар, теге необычный сүз ул, тимер чыбыклар инде бәйли туган якны, менә электролинияләрнең Шушы моның турында миңа җыр язып бирде ул. Туган як белән бәйле действительно. Аны уйлап карасаң, э, юл буйлап озатып килделәр бит инде ул тимерчене караек. Шундый интересно гына җыр язды. Аңа инде э, э, иҗади уңышлар телим. Шулай сәламәт булсын. Ил безнең белән булсын. Бергә булаек. Матур яшәйек, Мидхәт абыйга исәнлек, саулык, тазалык, 80 яшендә шулай матур итеп гөрләтеп, гөр килеп үткәрергә язсын. Э, Мидхәт абыйның э, җырлары, минемчә, барсы да хитка әйләнә, чөнки алың җырлары барсы да төпле, тирән мәгънәле, тормышчан. Хәзер бит инде безнең э, күбесе килделе киттеле җырлар җырлый. Ә инде Мидхәт абыйның җырларына килгәндә, менә аларның аның җырлары бик төпле. Һәм Мидхәт абый ул тормышта да, шәхсән үзенә килгәндә, бик гади, ярдәмчел, бик тырыш миңа бабай була инде, чөнки минем әти-әниемнән олырак кеше. Шуңа мин аны бик яратам, ихтирам итәм, хөрмәт итәм һәм аңа алда көндә бары тик сәламәтлек телисем килә һәм иҗат юлы

Мидхәт Абдулманов, мин электән эшләем. Беренче бергә э, язган җыр Ашкына гомер. Һәм инде уның история бик кызык, ул мине э, өйдән уятып, компьютерны йыеп, Красносойск курортына алып китеп, Ә комментала бикләп яздырды. Ысынлап та шулай итеп язылган йыр өч көн курортта эшләп, икебез утырып прямо ысынлап та менә яздык. Чөнки йыр язар өчен уединение кирәк. Беркем дә камасаламаган. Шуның өчен бергә китергә булдык. Һәм шулай итеп беренче яңа өр яңа беренче йыр туды. Ашкынма гомер дигән. Һәм шул вакытта Быга әй, шул э, мәлгә тиклем мин аны гел дә шигырьләрен укып бара идем. Иң мәгънәле шигырьләр уның китабында хайлап алып мәйтем. Мисхата бай бу шедевраль, но һәм инде шулай да йырдарын һүзләрен алып алып, шунда йырдар туа башлана. Э, Гүзәлә язган музыка карашлары арасында Шандус дигән җыр Һәм чыныкендәй ул язган сүзләргә халык яратып тыңлай. Менә ерлайбыз инде. Халык исенә тыңлый ерларын ничектер особенно итеп һайлап тыңлай. Шуның өчен мин бик рәхмәтлемен Мидхәт абыйга. Ул минем өчен

Очраклы, очраксыз очрашулар юк дип. Мин дә инде шушы очраклылык буенча Мидхәт абый белән танышып киттем. Шушы танышуыма бик тә шатмын. Һәм инде Мидхәт абый белән алдагы көннәрдә тагын ике җыр иҗат итәсе бар. Алар инде әле

язган шигырьләре бик тирән мәгънәле, эчтәлекле. Э, аны авылда гына түгел, э, бөтен республикада, Татарстанда, Башкортстанда бик хөрмәтлеләр, бик хөрмәтле кешебез. Без аның белән бик горурланабыз. Аларга исәнлек саулык телибез. Авыл халкы аны хөрмәт итә, хөрмәт итә. Ул олы кеше итеп без аны яратабыз, аның шигырьләрен яратабыз, җырларын хөрмәт итәбез, аның туган көненә туган көненә килдек инде, хөрмәт итәргә. Ул безнең безгә Мидхәт абый гына түгел, безнең олы абыебыз безгә настоящий, безнең этот безгә абый, чын күңелдән Ут әйтелгән сүзләр. Аларга озын гомер, бәхетлек, балалар шатлыгы, оныклар шатлыгы телибез анарга, семьясы белән. Бүгенге концертка килгәнебезгә бик бик шатбыз. Бик матур концерт. Килеп кергәчек шул хәтле матур итеп безне каршы алдылар. Шулай ук Мидхәт абыйга Тагын да без бөтен котлауларга кушылып, тагын да үзебезнең теләкләребезне әйтәсебез килә. Аңа исәнлек, саулык, иҗади уңышлар, озын гомер телибез. Җиде туган көнең белән. Озын гомер сиңа, тазалык. Исәнлек, саулык. Шушы Аллаһ Тәгалә биргән гомерне үз аякларың белән үзең белән Исән-сау яшәргә язсын. Безнең гаиләбездә үрнәк булып тора ул. Без аны бик яратабыз. Менә шушы җырлары аның барлык ниләр яшь вакыттан килгән бит инде. Без аны җырлап үстек. Үзебезнең менә гади табыннарда. Ә хәзер ил күләмендә чыккан өчен шулкадәр шатланабыз җизнәебез өчен. Шулкадәр аның яшьлектәге хыялы тормышка ашты. Аңа шуңа күрә яңадан-яңа әле Бирешмәсен, яңадан-яңа шигырьләр көтеп калабыз, җырлар. Шулай ук мәшһүр җырчыларыбызга да бик рәхмәт. Аның җырларын шулкадәр матур иттереп, кешенең күңеленә, йөрәгенә җиткереп җырлыйлар. Аларга да бик зур рәхмәт. Җизнәебезне чын күңелдән шушы матур юбилей белән котлыйбыз. Бәхетле булсын, таза булсын, Хәлил апа белән тигез, хәерле картыклар белән яшәсеннәр. Улларының ярдәмен, игътибарын тоеп яшәсеннәр. Концертта әзерләнү бик кызу һәм кисергәнешле барды. Һәм бераз мин тулкынлану да кисердем, чөнки Мидхәт агай бит инде безнең өчен бик нык хөрмәт иткән олы шәхес. Уның җырларын Татарстанда ла, Башкортстанда ла йортлар бик яратып башкаралар. Бик күп йортлар җырлай уның җырын. Һәм шуны әйтеп үткем килә, менә ошо проектты безгә ышанып тапшырулары менән һәм Үземдең ошо проектта оештыруда катнашуым менән бик бәхетлемен. Болын булгач, ул болында бөтен чәчкәләр үсәргә тиеш. Сарысы да, кызылы да, зәңгәре дә, вагы да, корасы да. Шуңа күрә нәясә, но монда не гомумән алганда Бөтен темалар ачылды дисәм дә була. Но кайвакыт не сами кайбер номерлар әле үзенең хуҗасын тапмаган кайбер җырлар. Ә күп җырлар үзенең хуҗасын таптылар. Менә уже не аны уже башкача берничек тә итеп булмый. Күпме тырышсаң да, сам аны яхшыртып булмый. Менә шул, гомумән, мин бик канәгать, бик рәхмәтлемен. Улыма, иптәшемә, тормыш юлдашым, мин аны кәләш дип йөртәм, аңа мин рәхмәтлемен. И Аллаһ Тәгаләгә. Зур рәхмәтлемен Туган тел телекомпаниясенә. Ул яшь булуга карамастан, э, халык арасында зур э, э, баха яулады, зур не уңышка җитте, иреште. Эшлисе эшләр бар әле, так, тел турында, мәдәният турында һәм башка өлкәләрдә эшлисе эш күп. Ну икенчедән әйтсәм халыкта ни бу нигә туган телгә ыңгайрак карарсы ни ни өчен дигәндә туган тел тырыша телне сакларга халыкны сакларга и без дә аны сакларга тырышырга тиешбез.

Уңышлар, кәефләр, иҗади уңышлары, алдагы елларда да безне шушындый матур мәгъләле, мәгънәле җырлар белән безне, безнең күңелне юындырсын. Алдагы елларда да иҗади чишмәләре күпереп торсын. Мидхәт абыйга рәхмәт. Безнең татар-башкорт халыкның күңелендә аның җырлары яшәп тора.
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шуның белән Медхат абый Абдулмановның 75 яшьлек юбилеена арналган юбилей концерты тамам. Без дә үз чиратыбызда Медхат абыйга ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге, киләчәктә дә әле рәхәтләнеп, иштәлекле шигырьләр, моңлы көйләр язып, халкыбызга хезмәт итүен телибез. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезгә һәрвакытта да кәефләрегез күтәренке булсын дигән теләктә саубуллашам. Исән, имин булыгыз.